Илмир Әхмәтҗанов минем каршымда. Хәзер без аның белән нәкъ шушы азан турында фикер алышабыз. Бүтәннәргә ничек дип шушы тәкъдимнәр белән эшне башлыйбыз. Әнә менә азан әйтү буенча ул азан безнең э, Нидер бинада гына түгел, хәзерге заманда менә мәчетләрдән азан әйтелә бит микрофонга һәм ул урамда да яңгырый, әйме? Шуңа күрә аны татарлар гына түгел, кемнәр бар, бөтен милләт кешеләре дә тыңлыйлар. Шуңа күрә иң беренче минем уем шундый сүздә булды, азан әйткән вакытта аның авазы бик ягымлы булырга тиеш дигән әйбер. Хөрмәтле дуслар, азан әйткән вакытта ул иң ягымлы аваз белән әйтелү кирәктер. Чөнки мин сезне өйрәтәм дип әйтмим, бергә киңәшәбез. Чөнки безне э, урамда тыңлаучылар арасында татарлар гына түгел, әйткәнемчә, төрле милләт кешеләр бар. Ә авазның матур булуы, алар аның эчтәлеген аңламасалар да, авазның тәэсире гаҗәп Кеше күңеленә. Шуңа күрә нинди милләтле булса да кара, ишеткән вакытта ниндидер ачулану авазы түгел, ә ниндидер бер ягымлы, изге хисләр белән тулган аваз ишетелә икән, димәк, аны чынлап та Азанның сүзләренә туры килә торган әйтүченең фикере аларның күңеленә барып җитә, аңламасалар да. Димәк, алар Азанны ишетеп, әйме, җаннарын сафландыру мәсьәләсе дә була.

Ну барыбер, Аллаһ Әкбәр, дип, ахыры барыбер, Аллаһ Әкбәр. Алай да була бит. Аллаһ Әкбәр дигән түгел. Нигә тагын әйтә әле? Аллаһ Әкбәр. Ахырын матур тирәй. Аллаһ Әкбәр. Менә Менә болай әйткән вакытта минем йөрәгемә матур тәэсир итте, приятно шулай. Шуның синең сафлыгың, синең теге шәхес буларак күренекле шәхес икәнен күрсәтә торган аваз чыкты бит. Эльмир, менә азан әйтү буенча иң беренче бит инде кешенең фикерен әйтергә, аның эчтә уе түгел, тавышы кирәк. Шулай бит? Менә шул тавыш кирәк, бу менә ничек дип әйтим, фикерне әйтү өчен материал дигән сүз ул. Мин иң беренче кем белән, кем белән очрашам, иң беренче аның тавышын тыңлыйм да, Аннан соң төрлечә була. Тавышы да төрлечә була. Шуңа күрә иң беренче аваз салуга игътибар итәм. Һәм бу аваз салу бала туган вакыттагы Ходай Тәгалә куйган тавышка якын булырга тиеш. Ңә! Ңә! Ңә! дип әйтәләр бит инде. Димәк, менә без азан әйткән вакытта да тавышны нинди сөйләшкәндә булсын, көйләгәндә булсын, мин шуны күз алдына китерәм, башта менә шушы

Няй-няй-няй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Нәрсә күреп әйттең? Я, ай, яратып әйтә. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Менә бу тавышны алган вакытта, и менә азан әйткәндә нәкъ шушы тембрның булуы кирәктер дим. Чөнки теге Аллаһ акбар дип әйткәндә, аңладыңмы син? Аллаһ дигән тавыш чыкмасын. Шуңа күрә бу мәсьәләне менә как раз шушы тавыш бирүне иң беренче мин тавышын эзлим. Шушы тавыштан соң матурын, хисле, син аваз салган вакытта, синең авазыңны ишеткән вакытта, бөтен кеше сиңа хисле, кара ни матур тавышы, нинди ягымлы бала бу, кара әле ничек дип әйтер, шундый фикер тудырырлык аваз эзлибез без. Ә инде шушы матур авазны Озанга күчерәбез. Тавышын бар ягымлырак тагын да чыңлатыбрак әйтеп кара әле. Әшһәду ан лә илаһа илляллаһ. Кара, матур гына була бит синең үзеңнең, үзеңнең теге яшьлегеңә, сафлыгыңа якынрак булды бу тавыш. Менә шушы авазны, авазны алга таба да дәвам итәргә кирәк. Әниең белән сөйләшкән кебек булсынмы шунда, әниеңә үзеңнең фикереңне әйткән кебек булсынмы? Илмир Элмирәсин белән әйтеп киттем бит инде мин, тавыш кирәк, ягымлы да матур тавыш кирәк дип. Аның көче дә булырга тиеш бөтенесе. Иң беренче, ни өчен мин теге ня ня ня ня ня дип әйтәм, ябып әйтәмен. Бу мәсьәлә иң беренче безнең менә бу тавыш аппараты һәм менә мускулатураны ныгыту өчен кирәк. Ним! дигән әле. Ним! Менә күрәсеңме? Ним, ним, ним, ним. Теге тавыша, ним, күрәсеңме, тембристый, бөтен менә бу мускулатураның да кушыла. Ул матурлыгы, ямьсезлеге турында сүз бармый. Ә моның тавышның тембральный көче турында сүз бара, нигә? Ним, ним, ним. Ним, ним, ним. Менә нинди матур. Няй, няй, няй. Няй, няй, няй. Менә бу әйткәндә кара син. Син башта ним, ним, ним дип кысып җыр, кысып әйттек, ә тавыш нинди шәп чыкты. Көр тавыш чыкты. Аңладыңмы син? Ним, ням, ним, ням. Ним, ням, ним, ням. Ни-ня! Әйт әле. Ни-ня. Няй-няй-няй. Няй-няй-няй. И хорошо, шуннан соң, име? Менә бу безнең тамакны кысып әйттек ди, сулап сулап карыйбыз хәзер. Э, Дигәндә синең урамның теге ягында дустың каядыр барырга җыена, ә син шуңа кычкырырга тиеш. Син хәзер монда тамакны кысмыйсың, име? Сулыйсың. Һей! Кычкырар шулай, кычкырыласыңмы? Һәй! Һәй! Еракта. Еракта. Әйе. Һәй! Күрәсең, былай әйткән вакытта син һәй дип кычкырмадың бит. Һәй! Күрәсеңме? Менә бу нә-нә дип көйләү уже безнең сулыш белән кычкырган вакытта көйләнгән тавыш чыга шушы әһәмият шунда аның дип карыйм. Хәзер менә без бергә.

Чөнки мин ава салам, аерым алганда гына түгел, мин ава салган вакытта ул аңа кушыла да, нәкъ шушы э, көй, моң аңа тәэсир итеп, аның организмын кабатлый. Ул башта шулай була. Ана шулай ияләшә, ияләшә, үзе генә э, эшли башлый. Азан әйткән вакытта

Син аны үзең моңың чыга. Аннан соң инде үзең әйткән вакытта организм кабул итә, син ул турыда уйлап тормыйсың, организм үзе эшли. Моңны, бормаларны әзерлисең дә, аннан соң инде өйрәнеп беткәннән соң үзең теләгәнчә, теләгәнчә моңнарны үзең кушасың. Аңладыңмы? Теге я булмаса төрекнекен түгел, я гарәпнекен түгел, ә үзебезнеңчә татар моңы белән кушып азан әйтү килеп чыга. И туган тел.

Аллаһу әкбәр! Аллаһу әкбәр! Менә, менә шушы беренче башы башланган икән, име? Алга таба шушы ягымлы тавышың белән, Аллаһ бирсә. Бу бит әле беренче очрашуның, теге эксперименталь дигән, көтмәгәндә очраштык та синең белән. Теге көйләнгән тавышың түгел, ни булмады, теге беренче очрашу бик әйбәт булды. Хөрмәтле дуслар, менә бу беренче очрашу, сез менә гаҗәпләнеп ниндидер критикалар белән карамагыз, бу безнең бергәләшеп, уйлашып киңәшү. Нинди фикерләрегез булса, сез безгә җиткерегез. Бергәләшеп уйлашырбыз да, менә чынлан да Азанның матурлыгын бөтен милләтләрнең йөрәгенә җылылык бирә торган иттереп, Ходай Тәгаләгә багышланган бу шушындый чыгышны, авазны без алга таба бергә өйрәнербез. Ходай тәгалә сәламәтлек бирсен барышыбызга да, имдилләре имин булсын, тынычлык булсын, рәхмәт.